Ko te hōnore nui, kūtaina ki runga i tā tātou iwi Māori, ka whakaingoatia ko Hana Maipi Clark, te tangata ka tū mo te Pāti Māori ki roto o Waikato Hauraki! Kia ora tatou!
Today on Mawhuru o Ruhanui I am here to announce that I will be standing for Te Pāti Māori running for Waikato Hauraki. Kua roa nei te wā e taupatupatu ana au i tēnei mea me tū au me ā, noho rānei ki te mahi ngā mahi o te rangatahi. Engari kāre e kore, e kore au e karo i tēnei mea a te ao tōrangapū. Kua whai i roto i aku oranga tae noa i te wā i roto i te kōpū o tōku māmā, tae noa ki tēnei wā tonu. Ā, ehara i te mea, āe he āmaimai, engari me kī, Um, ko taku tino, ko taku tino kai, ko taku tino korero ki te rangatahi, kaua koe i weriweri ki te whare paremata, ki te ao o te Karauna, ena momo mahi katoa, me weriweri ratou ki a matou. Uh, kei te mohio au matou kei aia nga pukenga, kei aia te reo kia rere, uh, kei aia nga whakaaro, uh, kua pakari a ia, hoi ano he, he ao ano te ao torangapū. He ao anō te ao tōrangapū. Ā, hui anō rā, kāre mātou i te tauhou ki ēnei mahi. I a mātou e tupu ake ana mai tō mātou pēpitanga, ā, kua noho mātou ki roto i tērā ao o te tōrangapū. Kaua ko te paremata anake, ā, hoi anō ko te, ko te ao porotēhi, ko te ao tū, te puehu. Ko Hana te whakatinanatanga o ngā koroingo a tātou mātua tīpuna, ka roa nei e whawhai mō ngā kaupapa pēnei anō i te kōhanga reo, i te kura kaupapa, i te wharekura. Ko ia te tokotoru o wērā atu āhuatanga. Anei te whakatinanatanga o te, o te whawhai nui, o te whawhai roa a tātou mātua tīpuna mō tō tātou reo, mō tā tātou mana motuhake me te rangatiratanga. Kei roto i tēnei kōtiro, kotahi. Nā mea e toru, kei roto i te kōtiro kotahi. Me te mea hoki, he reanga rangatahi, he reanga toa e ao ake kei roto i ahana i tenei ra. Karu whakapono e tou, karu tūhara te ara tou, hū! Ko tona ngakau, whakarongo ki tona ngakau, ko te taha whanau tera. Ko te whakarongo ia ki tana wairua, ko to, ka katoa mai ano hoki ko te, ko te ao wairua ki ona whakaritenga katoa, ara, ki nga ahuatanga o te mara, marama, ara, ko te hinengaro nei, a, pakari te, te hinengaro no te mea he koi tenei kotiro. Ka nui, ka nui nga kaupapa ka here a au ki te whare paremata, engari ko te mea tuatahi, ko te reo. Ko te reo o ngā iwi maha, o ngā tangata maha, ko te reo o te taiao, ko te reo o te rangatahi, ko te reo o te Māori, ko te reo o te wharekura, waihoki ko te reo o, ngā, o te kai, o te rarau kai ki roto i tō mātou māra hoki. Ka nui ngā hiahia, ngā Ā, pēhitanga nui i runga i te tangata Māori, ā, ko tāku nā, hei reo. I tupu ake ia i roto i ngā wharekura, ā, i roto i te ao Māori, ā, ko tērā kaupapa, ā, hei whakapakari i a ia kia kaua ia e mataku ahakoa te aha.

Hei, mā te, mā tōna kōkā a ia e akiaki ki roto i tēnei tūāhuatanga, kia whai reo a Hauraki Waikato ki roto i ēnei, ēnei mahi. Mō ake tonu atu, waiho mā Waikato Hauraki tērā tūāhuatanga e whakarite, mā rātou e whakarite. Kau e waiho mā ngā pāti, a te Pāti Māori, a te Pāti Reipa rānei e whakariterite. Ka, mā Waikato Tainui e, e whakarite te, te, Te rautaki kia, kia whai reo kaha nei ki roto i Pāremata. Ko tāku nā kōrero ki a rātou, um, ki te pōti koe uh, mō te Pāti Māori, ka i reira te mana motuhake o te ao Māori. Uh, mōhio, ko te take i, i kōwhirihia au i te Pāti Māori, nā te mea kua uh, haumarutia i, rāta, i a rātou i taku wairua. Ko te mea māma ko te mahi, ko te mea taumaha kē ko te wairua. Ā, nō reira, ko te tangata me te pāti, he Māori.